Also jo, keng Ahnung wat soll ech dozou soen, also ech fannen mol et gesäit een et war vill méi Action dran ne, vläicht hun dat esou an wat awer zum Beispill extrem gutt fannen ass wann een sengem Zaldot zum Beispill an de Kapp schéisst ass en direkt dout, wat bei aner Spiller net de Fall ass.
Dat gesäit een elo wonnerschéin.
Willy, deng Meenung? Graff, Action an dat Space.

Mee zu enger Dauerballerei gëtt et, ausser vläit zum Schluss, net wierklech.
Jo, Danilo, dann ziel eis mol, wat ass dat doten dann elo? Dat doten, dat ass ganz nei fir Dead Space 3. Dat ass d'Bändchen, wéi der virdru kannt hutt. Si sinn eigentlech aus dem Spill erausgeholl ginn, mee dir kënnt elo Weapon Crafting bedreiwen. Dat heescht, är eege Waffen fräitunen oder och, wéi der gesitt, selwer zesumme bastelen. An dat funktionéiert folgendermoossen, Dir wielt Iech fir d'éischt e Grëff aus, entweder fir eng Eenhandwaff oder fir eng Zweehandwaff. Dann hutt Der en Upper Tool an e Lower Tool. Do kënnt Der entweder eben uewe Plasmakanoune geschoss an ënnen e Flammenwerfer. Da kënnt der néideg Accessoiren drun bastelen, wéi zum Beispill, dass d'Géigner nach Feierschued oder Seierschued kréien. Da kënnt der et nach zousätzlech mat Damage oder Feuerrate verzéien. An dann hutt der d'Wiel, et entweder als eng als e Blueprint drucken ze loossen, dat heescht, dass der d'Waff all Zäit kënnt direkt bauen. Dir kënnt et an e Safe leeën. Oder den Isaac baut et dann direkt zesummen an da kënnt der et direkt mathuelen, wéi der elo och lo gläich wäert gesinn. An ah jo, iwwregens, och do ass nach Material aus der Demo, well mer jo ursprünglech wollte vun iech eng Preview maachen mat der Demo, mee dann ass d'Spill jo erauskomm an hunn eis geduet, bon gutt, da maache mer einfach direkt d'Review an hunn eis awer geduet, ok, dann hale mer awer nach e bëssen Demo-Material, wat een heizouka gebrauchen. Uh, ja, mit Danilo dass du ja. so äh, Stecker fir Bench ja. die fënnt jo am Spiel oder Die fënnt am Spiel ja dat äh, stimmt an wat och cool ass dat ass äh, du hues zum Beispiel ich wees den Deel fir de Flammwerfer an du bastelt ze automat an deng Waff an du awer ke Bock mi drop dann ass dat Stéck net verluer, mee du kanns deng Waff erëm an hir eenzel an hir eenzel Deeler zerleeën an da hues de erëm all déi Stécker, wat ech zimmlech cool fannen an domadder verschwends de eigentlech näischt. An dat léit och immens vill zum Experimentéieren an, well soss heescht et dann, jo mee wann ech dat elo benotzen, dann hunn ech net méi an da ginn ech vläicht léiwer de séchere Wee. Nee, dat hunn ech immens gutt geléist fonnt. Et léit wierklech an zum Experimentéieren a wann s de e bëssen Trick e bëssen eraus hues, well ech war och am Ufank e bësse sou, Ok, I have no idea what I'm doing, mee wann s de bis iwwert déi Hürde do kënns, dann kanns de scho e puer echt cool Saachen zesumme bauen. An wéi ass et elo, wann s de zum Beispill an den alen Deeler eng Waff has, déi s extrem gären has? Kanns déi dann och rëm zesumme bauen oder gëtt et do keng Méiglechkeet? Bah, du kanns, e Ripper kanns de nach ëmmer bauen, mee e gesäit, mengen ech, net méi esou aus wéi am éischten, mee du hues schonn däi Ripper, jo. Dat passt nach ëmmer an jo hei hei bastelen mir grad zesummen an dann weist den Isaac eis och gläich vir wat déi schéi Waff alles kann.
Oh, do gouf Flammenwerfer donnen.
Jo. Mar schön irgendwie meng Flammenwerfer. Do kënnt da bëssen Aliens Stëmmung op, ne?
Sou, dat heiten ass elo vun der Demo, dat ass net vum richtege Spill eben. An jo, dat ass eben wou den Isaac erwächt.

Heen a seng Crew wëllen dat natierlech verhënneren, mee jo, Dead Space typesch, alles geet schif wat nëmme ka schif goen, d'Schëff crasht an heen ass vu senger Crew getrennt an muss lo mol de Wee bei si zeréck fannen. An zu allen Evils an Wiermer ass hien natierlech och net alleng do.
Jo, an dësem Deel ass dann och erëm esou, datt lauter neif Jute ginn, jo schonn am zweeten Deel, ausser datt an dësem anescht ass wéi am zweeten, well am zweeten huet een dann esou eng Aart Attribut kritt, wéi zum Beispill hat ee méi Gesondheet oder méi Power oder hei an do, an jo an dësem Deel ass dat net esou, also et kritt een zwar lauter neier, mee déi Dat spriech elo net op vill op eppes anescht. Also d'Suit si virun allem reng kosmetescher Natur. Dat ass, wéi de Marcel gesot huet, du kriss elo net wierklech Attributer bäi. Jo, wat mécht ee sou, wann een op engem Äisplanéit lant? Duerch de Schnéi trëppelen. Souguer vill duerch de Schnéi trëppelen. Nom Wee froen, a weider duerch de Schnéi trëppelen.

Dat do ass eng Zeen aus dem Prolog, wou mer gesot haten, dee spillt 200 Joer virdrun. Do spillt als Zaldot den Tim. Méi wësse mer och net iwwert deen. An deen doten Deel ass dann vill méi actionräich wéi de Rescht vum Dead Space Reien. An jo, dat do ass awer net esou schlëmm, oder wat mengt Dir? Nö, also dat geet schonn an der Rei esou. Ech mengen, et passt schonn an et wierkt och net esou opgesat elo wéi zum Beispill.

Zeno ze spillen. Dat ass menger Meenung just beim Spill nach ëmmer d'Haaptsaach, dass et Spaass mécht. Genau, dat stëmmt, well et kann ee jo soen, d'Leit gesinn et elo, et gesäit gäil aus, et mécht wierklech esou Spaass. A wann een erwëscht gëtt, et stierft een, et ass net, dass dat elo onméiglech ze verléieren ass oder esou.

Action Deel vun Dead Space 3, komme rem zréck zum. Zum Deel wou Dead Space nach ëmmer seng ganz Stäerkt gelaanscht huet, nämlech déi atmosphäresch Passage op de Raumschëffer an natierlech ganz vill Necromorphs, déi wéi ëmmer schéin deegelas designt sinn an déi si wierklech aggressiv an der Ni. Ech menge wéi der vläicht gemierkt hutt, déi kommen och lo, dat sinn

An aus enger Line gang, wou der gesitt, déi déi eropgespigelt gëtt. An dofir ass et XL elo zimmlech einfach aus, well d'Mikroen zimmlech schnell doduerch wecken. Mee ech hunn och, wéi der vläicht gesitt, d'Spill och schonn eng Kéier duerchgespillt. An du kanns der zum Schluss e puer echt krank Saachen zesumme bastelen. Also ech hat mer och schonn e Flammenwerfer mat engem Raketenwerfer zesumme gemixt. Also. Ech kann nëmmen nach eng Kéier betounen, dat mat dem Waffen zesumme bastelen ass einfach eng genial Bereicherung fir d'Serie a léisst einfach keng Wënsch offen. So, wat ech och extrem flott fannen, wat zur Atmosphär bäidréit, sinn déi Liichteffekter, déi se abuet hunn mat den Helmer, well.

Jo an d'Géigner déi sinn natierlech och nei designt ginn. Dat stëmmt, also bis op eng zwou Ausnamen krut all Géigner en neie Look verpasst. wéi zum Beispill déi heiten hei, dat sinn d'Viehgär, dat ware mol Kolonisten, déi sech vu Fleesch vun den Nekomorphen am Meer ernährt hunn, dofir ganz elle mutéiert sinn, an dat ass eigentlech näischt weideres wéi en Ersatz fir de Peck aus dem Dead Space zwee, dat waren d'Kanner mat deene Krallen, bah, vun mäim Design. Mär perséinlech huet de gefall, ausser vun de Pukeren, deen hun ech grausam fonnt. Du hues se jo gudd fonnt Willy, nee? Jo, ech hun en extrem cool fonnt, well en mir op déi schläimeg Art a Weis bessen sou wéi en Sumpfmonster riwwer komm ass, ne? Jo, an ech hun awer éischter fonnt, dass mam zwee huet einfach besser gewierkt, keng Ahnung, mee bon, do ass jiddereen. Ass Geschmackssaach, ech mengen, dës ass emmer Geschmackssaach, an muss awer soen, ech fann och d'nei Feeleren. Gsi méi ruckelzeg aus wéi de Peck am zweeten Deel. Jo nee also dat stëmmt schon, déi gesi richteg schéin ausgemergelt aus an dat gefällt mer richteg. Allerdéngs wat ech zimlech schued fannen am Spill, an ech mengen do geet mer net nëmmen alleng esou, dat ass bis op Déi nee Géigner wou deen no béissen ofschéissen Tentakele wuessen, dat heescht wann s de him den Ënnerkierper ewech schéiss dann wuessen och nach Tentakelen, da krabbelt de bei dech, oder wann s den Iwwerkierper ofschéiss dann kommen Tentakelen nach aus senge Been eraus. Gëtt et eigentlech praktesch keng nei, also wierklech nei Géigner elo? Wann s de elo nei designte Géigner aus nei Géigner ziels, ok, mee wann s de elo de Géigner senger Funktioun, Uerteels, da gëtt et praktesch keng nei Géigend. Also ok, du kanns d'Mënschen do als nei Géigend dobäi zielen, mee dat ass, mä dat ass näischt wierklech Neies, well et ass dann all Third Person Shooter. An dat war eppes, dat hunn ech wierklech e bësse schued fonnt, well dat war jo awer och ëmmer esou eng Faszinatioun vun Dead Space, wéi eng nei krank Béischter déi do kreéieren. An jo. Mee bon, se hunn awer immerhin fir de Visit the Puker e gudden neien Design an duerfir kann ech nach do reinkucken, obwuel ech zimmlech schonn drop dréinen.
Wat mer och opgefall ass, ech hunn iergendwéi d'Gefill, dass den Hunter e klengt Stéckche méi grouss gi wier.
Den Hunter, jo, deen ass tatsächlech e bësse méi grouss. dee kënnt och relativ fréi am Spill, dat heescht ah jo fir déi déi et net méi wëssen, d'Hunteren dat sinn déi déi ons zerstéiere laassen, dat heescht Déi Drecksäck.
genau déi, déi ëmmer erëm sech ze Rumm setze mussen an esou vill Munitioun friessen bis zum geet nech méi. Oh hallo. Genau, freet Äech elo Left, Leit. ech gönnt hunn eng.
An ech hat och d'Gefill wéi wann gutt Stéck méi Damage géif maache wéi fréier, well fréier oh jo konns de awer e bëssen nach wann s de getraff gi bass weider, mee hei war et jo am Fong esou dass wann s de getraff bass, ass am Fong scho sou gutt wéi fäerdeg. Oh jo, also déi sinn aggressiver denn je, déi si vill méi staark ginn. Also do freet Äech, deen Abschnitt wou déi virkommen, dat gëtt eng schéin Erausfuerderung, mee et mécht Spaass, et huet Spaass gemeet muss ech soen. Ech war scho run drun denken. Oh freet Iech Marcel, do wärst de eppes schéins ze spille kréien.
Jo an wann een d'Spill enker duerch huet kritt natierlech och eng Belounung, dat ass jo hautzedags och extrem modern bei de Spiller géif ech soen an de Rescht loosse ech einfach mol d'Epic-ness vum Spill schwätzen.
Sou stell der fir an der Zukunft, mä natierlech fir do iwwert d'Strooss ze kommen ass schwéier, wann d'Leit mat 120 fueren amplaz mat 50. Jo, dréit et an de Knäppchen. Nee, dee huet d'Stad. An hunn natierlech do vun där Mauer.
Jo, Massekarambolage, schéin, 1000 Doudeger, mee du bass iwwert d'Strooss komm. Sehr schön. Mee ass haut d'Saach net anescht. Net, jo.

Also jo, ech hunn dem Billy awer an dem Danilo schonn nogekuckt wou se gespillt hunn, also et gesäit emol bombastesch aus, et gesäit wierklech extrem gutt aus an d'Grafike si wonnerschéin a keng Ahnung, also éierlech gesot ech géif et scho weider empfeelen, scho schonn alleng nëmmen déi Leit vun 1 an 2 gespillt hunn déi wëllen doudsécher wësse wéi et weider geet an keng Ahnung, also ech ech géif mer souwisou elo direkt kafen, ech géif mer et kafen wann ech elo mol enke Suen hunn, géif ech mer et kafen an. Jo Willy, wat sees du dozou? Keen Ahnung. Jo ech fannen dat och sou wéis du. Et ass wierklech wäert sech ze kafen, wierklech wann een déi aner Spiller gespillt huet. Ech wollt wierklech wëssen wéi et weider geet elo an jo Action, jo et ass vill Action dran mee ouni dat ass et awer nach extrem en extreemt atmosphärescht Spill wat Spaass mécht ze spillen. Et ass nach ëmmer deelsweis puer gutt Jumpscares dra well ech si puer mol gutt erschreckt an natierlech e gudde Plus ass de Coop Modus deen elo nei dran ass De Minus ass dobäi, dass e just online funktionéiert, mee en ass wierklech derwäert ze spillen. An jo, Danilo, wat mengs du? Also ech kann Äech zu engem Recht ginn, et mécht wierklech Spaass, ausser zum Schluss wou s de halt e bëssen ze vill muss Géigner ëmleeën, mee vu de Rescht, also et ass e gutt Spill, d'Story ass gutt, Den Isaac huet méi Charakter, nach, also nach méi Charakter kritt. D'Kostümer gesinn all sau cool aus an den Eye Design muecht et halt och. Also Lux Play seet, kaaft Äech et! Kaaft Äech et, da kënne mer alleguer zesummen duerch de Schnéi trëppelen! Dat ass eng gutt Idee an natierlech och manner um Wee froen. Ganz genau!
An dozou. Dozou muss ech awer nach eppes soen an zwar géif ech soen ass Ciao!